Эфирта ҫӗнӗ хыпарсем чӑвашла кӑлармӗ студире Алена Алексеева. Сывлӑх сунатӑп сире. Пирӗн паянхи кӑларӑмра. Шупашкарти лавккасенче продукци хакне ытлашши ӳстермен-и? Чӑваш Енре туса кӑларнӑ апат-ҫимӗҫе суда ҫи-и? Суту-илӳ центрӗсенчи лару-тӑрӑва комисси тӗпчерӗ. Ҫут ҫанталӑк пурлӑхӗпе усӑ кураҫҫӗ, анчах уншӑн хыснана укҫа тӳлеме васкамаҫҫӗ. Республикӑри вӑрмана тӑра илнисем вӑтӑр миллион тенкӗлӗх парӑма кӗнӗ. Учительсемпе вӗренекенсем тӑрӑшнипе картишӗнче фонтан пӗрӗхет, йӗри-тавра чечек ешерет. Красноармейски районӗнчи Уби шкулӗ Чӑваш Енри чи тирпейлӗ те илемлӗ вырӑнсенчен пӗри. Ял хуҫалӑх министерствинче ӗҫлекенсемпе патшалӑх канашӗн депутачӗсем хулари суту-илӳ центрӗсенчи апат-ҫимӗҫ хакӗсене тӗрӗслерӗҫ. Лавкка хуҫисем хаксене ытлашши ӳстермен-и, Сентресем ҫинчи продукцин пахалӑхӗ тивӗҫтерет-и, комиссипе пӗрле пирӗн пултарулӑх ушкӑнӗ те ҫула тухрӗ. Ятарлӑ комисси пысӑк суту-илӳ лавккисенче Чӑваш Енре туса илнӗ продукци сахал пулнине палӑртрӗ. Сӑлтавсенчен пӗри, конкуренци пысӑкки. Федераци суту-илӳ центрӗсене лекме вырӑнти фермерсене, ял хуҫалӑхсене ҫӑмӑл мар, Ҫавӑнпа та малашне урӑхла ӗҫлеме пуҫламалла. Хамӑр тӑрӑхри продукципе тивӗҫтерсе тӑма майсем йӗркелесси тӗп тӗллев, терӗ ял хуҫалӑх министрӗ Сергей Павлов. Ҫавӑн пекех пахча ҫимӗҫе хӗл каҫармалли ҫӗнӗ мелсем шырамалла. Пирӗн республикӑра виҫӗ хуҫалӑх пур, кам ҫан пек оборудовани лартать, Улмасене, ҫурӑмӗсене ҫуса пӗчӗк пакетсене фасовать туса супермаркетсене пама май килет тесе шанатпӑр. Тавар иле кинсем ытларах республикӑри продукцине кӑмӑлланине палӑртрӗҫ суту-илӳ центрӗн ертӳҫисем. Хамӑр тӑрӑхри сӗт-ҫу, ҫӑкӑр, кӑлпасси, конфет-премит лавккасенче пур пулсан, пахча ҫимӗҫ ҫукпа пӗрех. Аш-какай та ытти тӑрӑхран илсе килнӗскер. социаллӑ
ыйтула тивӗҫтерекен таварсемпе вот, ҫӑкӑр ҫинче, ҫӑнӑхсем ҫинче, кӗрпесем ҫинче, типҫу ҫинче ҫӗнпе каламалла ҫак хаксем паянхи, паянхи курнӑ хаксем ҫуллахи хаксенче ытлашши уйрӑлсах тӑмаҫҫӗ. Пӗчӗккӗн, конечно, вот ылмашусем пур, то типҫу ҫинче кӑштах ӗнтӗ ӳснӗ хак куртӑмӑр. Ҫав вӑхӑтра калама пулать, юнашар ытти таварсем, хаклану таварсемпе хушшинчех пур йӳнӗ хакпа сутакан. Пӑхса тухнӑ
лавккасенче пахалӑхӗне тытса тӑраҫ тенӗ пек, мӗн тесен сертификатсене йӗркеллӗ, лавккасенче выртакан продукцие срокран тухман, но анчах та эп шутлап, кунпала пирӗн яланах малла та ӗҫлемелле. Апат-ҫимӗҫ хакӗсем тӗрлӗ лавккасенче пӗр шайрах. Ятарлӑ акцисемпе йӳнетсе сутаканнисем ҫеҫ уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Комисси малашне те ҫакнашкал тӗрӗслевсем ирттерме палӑртрӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Оксана Баскакова, Павел Левитков.
Хӑй вӑхӑтӗнче халӑха валеҫсе панӑ пай ҫӗрӗсемпе паян нумайӑшӗ тухӑҫлӑ усӑ курмаҫҫӗ. Ҫавна май мӑян ашкӑрса ларакан лаптӑксене пусӑ ҫаврӑнӑшне кӗртессипе ҫине тӑрса ӗҫлемелле. Вӑрнар районӗнчи Пуканкассинче пурӑнакансен тӗслӗхӗ ыттисемшӗн те кӑтартуллӑ. Пӗр вунӑ ҫул каялла ялти ултӑ ҫемье пӗр шухӑшлӑ пулса ӗҫе кӳлӗннӗ. Ҫирӗм тӑватӑ гектар пай ҫӗрӗ ҫинче халӗ тыр-пул, ҫӗрулми, ытти пахча ҫимӗҫ ҫитӗнтереҫҫӗ. Хастарсемпе Екатерина Фомина тӗл пулчӗ.
Ирпе ҫумӑр ҫуса иртрӗ пулин те ку ҫӗр ӗҫченӗшӗн алӑ усса лармалли сӑлтав мар. Виктор Анисимов, Николай Макаров тата Владислав Анисимов техникӑна тӗрӗслеҫҫӗ. Трактор-машина пӗр кӑлтӑксӑр ӗҫлетӗр тесен ӑна пӑхсах тӑмалла, тет Николай Леонидович комбайн рулӗ умне ларнӑ май. Ҫирӗм ҫула яхӑн колхозра механизаторта тӑрӑшнӑскер техникӑна аван пӗлет. Сӑмах май ӑна кунта ҫӗнетсе пыма тӑрӑшаҫҫӗ. Пӗлтӗр кредит илсе трактор туяннӑ. Комбайн вӗр ҫынни мар пулин те юсавлӑ. Ӑна иличчен вырма вӑхӑтӗнче урӑх хуҫалӑхсенчен техника ыйтма тивнӗ. Халӗ хӑйсем ҫынсене ака-сухара пулӑшаҫҫӗ. Техника паркӗ ҫӑкӑрӗ пуян тесе калмалла мар, ну, ҫителӗклӗ хамӑр ӗҫлесе пыма. Пирӗн купалки пур, сажалки пур, пресссем, утӑ ҫинче ӗҫлеме, косилки. Мӗн кирлӗ ялта техника нумай кирлӗ. И хамӑрах ӗлкӗрсе пыратпӑр. Кунта механизаторсем нумай. Анисим Владикӑн, Ильин Владик. Ҫавӑн пек пирӗн агроном та пур, Петров Алексей. Максимов Володя вот электрик, вӑл енӗпе веҫ техник енпе ӑнланакан ҫынсем пирӗн. Ҫӑмӑл ӗҫлесе пыратпӑр. Тыр-пул, пахча-ҫимӗҫ ӳстернин усси пурах. Выльӑх-чӗрлӗх апачӗ туянас ҫук. Сӑмах май, кашни ҫемье тӑватӑ пилӗк-пуҫ ӗне тытать. Ӑратлӑ сурӑхсем ӗрчетеҫҫӗ, вӑкӑрсем самӑртаҫҫӗ, чӑх-чӗп усраҫҫӗ. Унсӑр пуҫне сӗтел те яланах тулӑх. Ытлашши продукцине сутсан тупӑшӗ пулать. Иккӗмӗш ҫӑкӑр тухӑҫӗ кӑҫал начар мар. Ир пулакан импалӑ сорт аван тухать. Ҫивӗч ырлӑмне пӗлтӗркинчен аванрах тухать. Икӗ гектар ҫинче. Икӗ гектар ҫинче ырлӑмли. Тырӑсене улӑштартах тӑраппӑр эпир тоже каждый ҫулах. А так тырӑсене мӗн туман? Семенасам илсе тӑраппӑр илеппӗр. Хамӑр сортировкӑсем ҫук пирӗн пекка. Ҫын хуҫалӑхсенче илтӗклеппӗр. Эртелпе те сӑрана пирӗн пеках паллӑ мар. Пӗччен пулсан йывӑртарах. Так. Вӑл кирлӗ, ку кирлӗ. Халӗ таппи малтан кит автортамччӗ, хамӑр илнӗ кертӗм. Вот ҫавсанпа пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн пӗрин вӑл пур, пӗрин крепли пур, теприн палки пур. Вот пӗрле пуҫланнӑмӑр та и пӗрле пуҫланса карапин ӗҫлеме. Халь улттӑн эпир ултӑ ҫемье.
Кирек мӗнле ӗҫре те ҫирӗп хуҫа кирлӗ. Виктор Николаевич Анисимов хуҫалӑха мӗнле йӗркелесе пымаллине никамран лайӑх пӗлет. Хӑй вӑхӑтӗнче вӑл бригадирта, колхоз ертӳҫинче тӑрӑшнӑ. туслӑ коллектив тесе калас пулать. Вот. Халисем хӑшӗ пӗри сам калаҫҫӗ, мӗнлесӗр ӗҫлесе пыратӑр. Ну, эпир тоже кашнине ӗҫленӗ хыҫҫӑн пуҫтарӑнса кам мӗн тунӑ, вес ҫырса, наряд хупса тема туса пыратпӑр. Вот. Ну, ытларах ӗнтӗ хучӗсене ҫыркаласа хам эп ҫырса пырап. А механизаторсем, эпир хамӑр, вот, например, Пырак аппӑр пулсассӑн механизаторӗ вӑл трактор тытса пырать. А эпир ҫиес чиксем анчах сопроектурӑмӑр та тӑрса улатпӑр. Ачан чухне вара тыратнӑ вӑхӑтра тыратнӑ вӑхӑтра механизаторсене хамӑр мӗнле ӗнтӗ тепӗр вӑтӑрпа ытларах хушса тӳллетпӗр вӗсене. Ҫӗре юратни килнӗ пӗрремӗш, если эпир ҫӗр ҫинче пурӑнатпӑр пулсассӑн. Ҫӗрне юратан пулсассӑн ҫӗрӗнчен тупӑш илетпӗр те выльӑхсем ҫине куҫаратпӑр. А выльӑхне тоже юратмалла пӗлмелле. Уна пӑхма пӗлмелле, вӑхӑтра апатсене ҫитармалла. Если лайӑх йӗркеллӗ пӑхан, выльӑха, ӑна вӑл сӗтне те йӗркеллӗ парать, привезӗ те пулать. Вот самое ӗнтӗ вӑл кала вӑл ӗҫа юратни килнӗ. Вӑл пур ҫӗртре те. Вот. Пӗлни, юратни, хӑвӑнта та ҫав мӗн килнӗ тата интерес пулмалла. Малалла вот, тунтуса пулсан, если интерес пулсан, ҫакна юратмастан пулсан, тепӗр ҫакна эсӗн та ӗҫлемастӑн, унта сан ӗҫе пулса та пымасть. Пӗрлӗхре вӑй пулнине ӑнланса тӑрӑшни ҫитӗнӳ тума пулӑшать, теҫҫӗ Пуканкасси хастарӗсем. Ҫӗре хисеплекен унӑн пархатарне куратех. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Екатерина Фомина, Александр Яковлев.
Чӑваш Енре ҫуртсене ӑшӑ памалли тапхӑра хатӗрленеҫҫӗ. Кун пирки республикӑри обществӑлла палатӑра иртнӗ ларура калаҫрӗҫ. Строительство министрӗн ҫумӗ Олег Марков каланӑ тӑрӑх, чи пӗлтерӗшлӗ ӗҫсене туса ҫитернӗ. Икӗ ҫухрӑм ӑшӑ пӑрӑхӗсене юсама палӑртнӑ пулсан ҫуррине пурнӑҫланӑ. Ултҫӑр-хӗрӗх котельнӑй хатӗрленӗ, тӑватӑ ҫухрӑм ӑшӑ пӑрӑхӗсене тасатнӑ. Анчах тата тепӗр вун-икӗ ҫухрӑм кивелнӗ пӑрӑхсене улӑштармалла. Улатӑрта ҫитес вӑхӑтра ҫӗнӗ котельнӑй ӗҫе кӗртӗҫ. Вӑл нумай хваттерӗ ҫемьелӗх ҫурта ӑшӑ парса тӑрӗ. Ҫӗмӗрлере котельнӑй хатӗрлесе ҫӗнетнӗ. Шупашкар, ытти хуласемпе танлаштарсан, хутса ӑшӑтмалли кӑмрӑка хатӗрлессипе кая юлса пырать. Министр ҫумӗ Олег Марков каланӑ тӑрӑх, ӑна октябрӗн вун пилӗкмӗшӗччен кӳрсе килмелле. Республикӑри пилӗкҫӗр тӑхӑр вун ултӑ пин те пилӗкҫӗр гектар лаптӑка вӑрмансем йышӑнаҫҫӗ. Вӗсенчен сакӑр процентне тӗрлӗ организацисемпе предприятисем тара илнӗ. Анчах пурте ӗҫе тӳрӗ кӑмӑлпа пурнӑҫласа пымаҫҫӗ, хӑшӗ-пӗри укҫа вӑхӑтра тӳлемест. Ҫапла вӗсем республика бюджетне тӑкак кӳреҫҫӗ. Паянхи куна парӑм вӑтӑр миллион тенкӗрен иртнӗ. Республикӑри ҫут ҫанталӑк министерствинчен пӗлтернӗ тӑрӑх, парӑмсем икӗпенне саккӑрмӗш ҫултан пухӑнма пуҫланӑ. Тара илнисенчен ҫирӗм тӑххӑрӗшӗн уйрӑмах чылай укҫа тӳлемелле. Паянхи кун пысӑк пирӗн

Организаци Мускав облаҫӗнче регистрациленӗ. Вӑрмана тара илнӗ вырӑнта икӗ ҫул йывӑҫ касман пулин те парӑм пухӑнса пынӑ. Пӗлтӗр ҫак компанипе аренда пирки калакан килӗшӗве пӑрахӑҫланӑ. Нумаях пулмасть пӗр организаци икӗ миллион тенкӗ тӳленӗ, ыттисене суда панӑ. Малашне вӑрмана тара илес кӑмӑлӗсем патне темлерех пулӗҫ, час-часах аукционсене ку тытӑмра унччен ӗҫлесе курман компанисем хутшӑнаҫҫӗ. Вӑрманпа усӑ курас пулсан ӗҫ опычӗ те, ятарлӑ техника та кирлӗ. Тӑрайӗннисем ҫулталӑкне утмӑл пилӗк кубометр йывӑҫ сутаҫҫӗ. Ку сахал мар. Анчах тупӑшсӑр пуҫне вӑрмана пӑхса тӑмалли пирки манмалла мар. Хӑш-пӗр арендаторсем вӑрмана касма кӑна илме пусасшӑн, вӗсем вӑрмана касмалла кӑна мар, вӗсем вӑрманта ытти ӗҫсене тумалла, вӗсем вӑрмана лартмалла, лартнӑ посадкӑсене ҫумсенчен те тасатмалла, вӑрмана пушарсенчен те сыхламалла. Паянхи куна пирӗн вӑрманта тӑватҫӗр утмӑлчи те арендатор, вӗсенчен ытларах вӗсенчен икҫӗруллӑ арендатор вӗсем ял хуҫалӑх ӗҫӗсене утар ӗҫӗсемпе ӗҫлеҫҫӗ. Ҫӗр ҫитмелли икӗ арендатор ку ӗҫсене канма тесе илнӗ ку вӑрман участокӗсене. Ҫирӗм пӗр арендатор вӑрман касма илнӗ.
Малашне аукцион ирттерекенсем конкурса хутшӑнакансенчен ҫирӗпрех ыйтӗҫ. Унсӑр пуҫне тара илнӗшӗн ҫулталӑкне пӗрре мар уйӑхсерен укҫа тӳлеттерме палӑртаҫҫӗ. Республикӑри чи тирпейлӗ те хӑтлӑ вырӑнсенчен пӗри, Красноармейски районӗнчи Упи шкулӗ. Кӑҫал вӑл Строительство министерстви ирттернӗ конкурса хутшӑнса пӗрремӗш вырӑн йышӑннӑ. Шкул картишӗнче фонтанран шыв перехет, йӗри-тавра чечек ешерет.
Упи-шкулӗ тӗрлӗ шайри конкурссене хутшӑнса пӗрре мар малти вырӑнсене йышӑннӑ. Пӗлтӗр Раҫҫейре тирпей-илем кӗртес енӗпе пиллӗкмӗш, районта пӗрремӗш пулнӑ. Ҫӗнсе илнӗ вӑтӑр пин тенкӗ укҫапа шкул картишне ҫӗнетнӗ, фонтан, кану вырӑнӗ тунӑ. Кунта ачасене вӑхӑта ирттерме, уроксем хыҫҫӑн ҫумӑрлӑ е шӑрӑх ҫанталӑкра автобус кӗтме кӑмӑллӑ та меллӗ. Вӗренекенсенче патриотизм туйӑмне аталантарас тата пултаруллӑ ҫынсен ячӗсене ӗмӗрлӗхе асрах парас тесе мухтав аллейи йӗркеленӗ. Ҫынсене лайӑх пултӑр тесе эпир мухтав аллейи тума шутларӑмӑр. Ку мухтав аллейине пӗр пӗлтӗрхи хӗллех хатӗрленме пуҫларӑмӑр. мӗн тесессӗн ҫулла ҫитсессӗн тин вӑхӑт ҫитмест. Эпир плиткӑсем илсе хутӑмӑр, тротуар валли трубасам илсе хутӑмӑр портретсене вырнаҫтарма. Вара ҫуркунне ҫитсенех ӗҫе пикентӗмӗр. Ҫирӗм иккӗмӗш июньте эпир аллейӑна уҫрӑмӑр. Питӗ нумай хӑна пулчӗ пирӗн. Ну, аллейӑна уҫнӑ хыҫҫӑнах пирӗн пата ҫынсем килме пуҫларӗҫ. Ҫав вӑрҫӑ ветеранӗсене, упӑ тӑрӑхӗ вӑл питӗ чаплӑ ҫыннипе пуян пирӗн. Ҫынсем илсе килме пуҫларӗҫ материалсем. Аллейӑра халӗ тӑхӑрвунӑ икӗ сӑн ӳкерчӗк. Кунта чапа тухнӑ паллӑ ҫынсем, вӑрҫӑ ветеранӗсем. Вӗсем ҫинчен материал пухма таврари ялсенче пурӑнакансем пулӑшнӑ. Чӗмпӗр, Тюмень хулисенчен технасем килсе кайнӑ. Вӗсем те тӑванӗсен сӑн ӳкерчӗкӗсене аллейӑра курасшӑн. Ҫакалли туни вӑл ачасемшӗн те, тавралли ялсенчи ҫынсемшӗн те питӗ кирлӗ япала тесе шутлатпӑр. Эпир вӑл ӗҫе пӑрахасшӑн мар, малалла чышса пырасшӑн. Тавралӑха илем кӳме шкул хӑй укҫа ӗҫлесе илет. Кашни ҫулах ҫирӗм виҫӗ гектар ҫӗр ҫинче пахча ҫимӗҫ ҫитӗнтерет, утӑ хатӗрлесе сутать. Унсӑр пуҫне шкулӑн ферма пур. Юрий Владимирович каланӑ тӑрӑх, шкулта ӗҫлекенсем пурте хастар пулнипе кӑна тавралӑха ҫакӑн пек илем кӳме пултарнӑ. Ачасем те пулӑшаҫҫӗ. Кашни ҫулах чечексене лартма пулӑшатпӑр, учительсене питӗ юрататпӑр, пулӑшатпӑр, хисеплетпӗр. Район администрацийӗнче Упи шкулӗн ҫитӗнӗвӗсемшӗн хавас. Вӗсене малалла та ӑнӑҫусем, ӗҫре ӑнӑҫусем сунатпӑр, пулӑшса пыратпӑр. Упи шкулӗнче ӗҫлекенсем тирпей-илем енӗпе Раҫҫей конкурсӗнче те пӗрремӗш вырӑн ҫӗнсе илессе шанаҫҫӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Елена Иванова, Елена Михайлова, Владимир Сергеев. Шупашкарта автобус водителӗсен конкурсӗ иртрӗ. Вӗсем хӑйсен ӑсталӑхне республикӑри ҫулсем ҫинче мар, ятарлӑ полигонра кӑтартрӗҫ. Ӑмӑрту ҫиччӗмӗш хут пычӗ. Унта хутшӑнакансен шучӗ ҫулсерен ӳссе пырать. Кӑҫал старта хӗрӗх пилӗк водитель тухрӗ. Харпӑр хӑй автобус хуҫисем те ҫӗнтерӳшӗн тупӑшрӗҫ. Финиша малтан ҫитни ҫителӗксӗр, тӳресем ытларах ҫаврӑнӑҫулӑха хакларӗҫ. Ҫӗнтерӳҫӗ сентябрь уйӑхӗнче Красноярск хулинче иртекен Пӗтӗм Раҫҫейри водительсен ӑмӑртӑвне хутшӑнӗ. Ыттисем республикӑри ҫулсем ҫинче професси ӑсталӑхне ӳстерӗҫ. Пушкӑрт Республикин тӗп хулинче тӗрӗк чӗлхеллӗ театрсен «Туганлык пилӗкмӗш халӑх фестивалӗ» пуҫланчӗ. Унта Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх ҫамрӑксен театрӗ те хутшӑнать. Ҫак самантра Ӗпхӳри вырӑс драма театрӗнче пирӗн артистсем Марина Корягинӑн «Кӗмӗл тумлӑ ҫар» трагедийӗпе паллаштараҫҫӗ. Станислав Васильев лартнӑ спектакль Турцире, Тутарстан, Мордва республикисенче иртнӗ халӑх фестивалӗнче пысӑк хака тивӗҫнӗ. Спектакльте пирӗн авалхине тӗлсен историйӗ сӑнарланнӑ. Йӑхпуҫӗ мӑнама хушшинче ӑша хывса чӑваш йӑли-йӗркине упраса пурӑнать хӗрарӑмсен ушкӑнӗ. Нимӗнле йывӑрлӑха пӑхмасӑр ҫемье вучахне, йӑха сыхласа хӑварма тӑрӑшаҫҫӗ амасем. Сӑмахпа кӑна мар, алла хӗҫ-пӑшал тытса хӳтӗленеҫҫӗ. Фестивале хутшӑнакан Вун ватӑ театр ушкӑнӗ ҫак кунсенче хӑйсен чи лайӑх спектакльсемпе паллаштарӗҫ. Уяв сентябрӗн вун виҫҫӗмӗшӗччен пырӗ. Ҫакӑнпа кӑларма вӗҫлетпӗр. Канмалли кунсене аван ирттерӗр. Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр. Спонсорӗ Чувашкредитпромбанк. Чӑвашгидромет центртан пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫитес алӑкра республикӑра улшӑнса тӑракан пӗлӗтлӗ ҫанталӑк пулать. Ҫӗрле ҫумӑр ҫукалать. Ҫил хӗвеланӑҫӗнчен ҫеккунтра ҫичӗ вун икӗ метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет. Ҫӗрле республикӑра сакӑр вун виҫӗ, тӗп хулара сакӑр вунӑ, ыран Чӑваш Енре вун икӗ вун ҫичӗ, Шупашкарта вун виҫӗ вун вилӗ градус ӑшӑ пулать.